okay ndi khou dovha hafhu nda vha ṱanganedza kha luno luṱala vhuvhili lwa mbekanyamushumo ya miswaswa um kha musi ndi tshiri khasho ndi venḓa list f m nga u tou ralo ndi tshi kha ḓi ri vho no nga saulo ri navho khathihi na anevho muṅwe vha tshi vha female kana vha tshifumakadzini kana ndi tou ri musidzana nga u tou ralo ri tshe navho musi khashoni okay ndo vha ndi tshi ḓo tou ri kha musi sa vhunga ndo vha ndi tshi khou amba na vhonunga nga hanefho i um ndi tshi ḓo ri um ndi ri gidi ndi livhe nga hafho kha havho vha tshifumakadzi ndi ri um vho vha pfa vho nunga saulo vho no bva afho kha ḽa thengo tshithu tsha fhasi vha tshi khou sumbedzisa uri kanzhi kanzhi ni wana uri um vhathu vha vhafumakadzi ndi vhone vhane vha thoma dzikhakhathi fhedzi zwi sia khamusi zwi si tsha vhonala uri ndi vhone vhane vha vha na dzikhakhathi nga nṱhani ha uri musi vhanna vho no dzhia khamusi tsheo dzi si dzavhuḓi eh zwi a sala tshi nga vhanna ndi vhone vhane vha vhori vha itisa zwiṅwevho zwino ndi tshi khou ri eh, kha vhone eh, vha vhona eh, hu tshini tshine tsha nga tshine tsha khou itisa uri vhafumakadzi vhanzhi vha ḓiwane khamusi vha zwi pondwa vha tshi khou ṱangana khakhathi ya u tambudziwa mona na shango ḽoṱhe nga u to ralo

Mm. okay zwine zwa amba uri eh, kanzhi kanzhi eh, kha sia ḽi no nga sa heḽi kana kha dzi khaedu dzine dza itea kha musi u ya ngo fhambanana kha dzi kha dzi kha dzi relationship nnzhi kana fhethu nnzhi ho fhambananaho ndi mafhungo uri kha musi vhathu vha vha tshi khou tou tsireledza kha musi miṱa yavho u itela uri miṱa yavho i ḓibvela phanḓa no ḓiwana kha musi i tshi khou tshimbila nga nḓila yavhuḓi zwino ee ri tshi khou to sedzesa hanefha na kha vhathu vho no nga vhaswa ri khou vha vhona vhaswa vhunzhi havho u mona na shango ḽoṱhe ḽo angaredza nga maanḓa ro to sedza khazwo vha tshi khou ḓi dzhenisa kha ane ya maitele ane a vhori navho i ene a wana uri tshifhinga tshinzhi vha khou rwa dzi girlfriend dzavho fhethu fhambananaho vha khou ita zwithu zwo zwo khakheaho izwo zwi vha zwi khou vhangiwa ngani ngauri a vha to tou vha na miṱa kha musi vhaswa vhanzhi ngo to ralo ee yo a zwi khou konḓa netiweke mbo ḓi ri khou tenda uri heyi. ya musi ri tshi khou bvela phanḓa nga u to ralo muzika khoyo khoyo muzika venda list fm khoyo muzika khoyo khoyo khoyo khezo a ri vhe roṱhe manka

ri tshi kho ḓi tamba hezwiḽa zwine zwa pfhi bola kana vhugovhela hedziḽa dzi bola dzine dza tshi tambiwa musi ri tshe vhaṱuku dza tshi takadza nga maanḓa muthetshelesi wa venḓa list fm kha mbekanyamushumo ya miswaswa ro vha ri tshi tamba bola nga nḓila imangadzo vhukuma no a tshi nga tamba game dzine dza swika kha eh, network yo swika hune ya ri khakhela nga maanḓa ngauri yo mbo ḓi ri khathakhatha ndi mbo ḓi gidima ndi mbo ḓi tou zwi ita nga u rali ndi mbo ḓi tou vha onesa nga u tou rali vhayeni vhanga ha vhanoni vhavhili nga u tou ralo vho no nga sauri a vha ndi vha tevhela tshi vhuya ndi ḓo vha kana ndi tshi khou bvela phanḓa ngo amba ngo rali ndi tshi kha ḓi ri a zwi khou konḓa zwi tshi zwi sumba zwi khou konḓa ri tshi ḓa nga ngeini kha zwa network zwi khou sia konḓa na shango hu na zwithu zwine zwa pfhi zwithu zwa dzi social media ngo to ralo hafha kha dzi Facebook ni wana hu na vhathu vhane vha poster zwithu zwine zwa vhori hey ya dzi a vhuya fhedzi ni nga kona u tou ḓivha muthu uri hoyu muthu ndi muthu mugede hoyu muthu u tshilisa hani not vhe khwine kha uri a wane a wane muthu o teaho khaye kha vha ḓo pfa ndi uri a ri zwo leluwa uri kha musi ni wane muthu ane zwo no tea khaye a ri fhedzi ya vha khaedu arali avhaye muthu a sina siaṱari ḽa facebook kana zwiṅwe zwithu a ri siaṱari ḽa facebook ndi ḽone ḽi itisa uri kha musi ni ḓivhe muthu khwine azwo ndi khori vhone kha muthetshelesi wa venḓa list fm mbekanyamushumo ndi miswaswa nga u to ralo kha tshiḽa tshifhinga minete ndi miraru u livha hanefhaḽa kha awara ine ya vha ya vhusumbe nga u tou ralo nṋe ndi kha ḓi pfhi max kha ri vhe roṱhe u vhe swika tshiri awara ya vhusumbe a vha khou sumbedzisa uri eh zwine zwa vha hone kha vhari kha vhari venḓa ḽi stf ndi tori eh kha vhari kha vha ḓo kha vha ḓo hezwi zwine zwa khou itea vho mrepa

kuteya penyisa ndikamba bvunzo bvunzo ndi gupula vhushayi vhananga ya to vhukupula na vhusedza ndi to vhusedza hukule ngo ndi ḓo ndo vhukupula nga pfunzo pfunzo ndi baka ḽa mutshea hoṱhe ndi ri pfunzo ndi pfumo ḽa murunga hoṱhe a farelelwa ka pfunzo